E ngā mana, e ngā tapu, karapinepine mai ki tēnei pāhotanga motuhake, tēnei pāhotanga mataora atu i te papa whenua o Pukekura. E hoa mā, nau mai. Mōrena! Tēnā koutou katoa. Kei konei māua, kei mua i te papa whakatū waiwai hei ākōkō ake nei tīmata ai ngā mahi. Heoi anō ko tātou tēnei, te ao pāpāho Māori, a Te Ao Māori News, a ko Aukaha, a ko Tahu News, ko Te Reo o Te Uru. Mā mātou ngā, ngā pūrongo a me ngā kōrero e, o te wā e kawe ake i tēnei ata tonu mm. tō mua a i te ekenga mai o te kapa tuatahi o tēnei ata. E hoa, e rongo ana i tērā wairua, i tēnei ata nei. Tika, tika ana. Titiro ki ngā taera e hoa mā. Kua āhua minamina mai te mā, nō nanahi, nō te pōhiri tū i nanahi rā, me te hīkaka pai o te motu ki te kite i tētahi pōhiri tērā rawa te hirahira, me te mōhio ia ko ngā kōrero e rere ana i te pae papori i nanahi, koirā pea te pōhiri papai katoa kua tū ki te matatini. Tika. Kāore kore ka kaha kōrerotia tērā pōhiri hei ngā tau e tū mai nei. Me te ataahua, me te mihi ki te hau kāinga. Heoi anō e te whānau, e, ki taku mōhio e whanga mai ana ko wā mātou kairīpoata, wā mātou tute e whanga mai ana ko Te Kawa Paora rāua ko Michael Cugley. Ka tīmata ki a koe Michael, mōrena kei te pēhea ki tērā pito?
Morena e whati, otirā morena ki a tātou katoa. E hika mā. Āe, ā, kei konei ahau kei te tomokanga, ā, ki te papa rēhi hōiho i tēnei wā. Tōna tikanga ka tae mai ngā rōpū, ā, mai i tēnei pito, ā, ā, o te, o te papa nei. ā, ki te, ki te kuhu atu, ā, ki roto i te ātamira hei tēnei rangi. Anā, ko te rōpū tuatahi ka tae mai, ko te rōpū Manutaki nō Tāmaki Makaurau, ā, tētahi o ngā rōpū kua kaha kitea nei, ā, e tātou te, te, te kaha me te māia o tēnei mea te mau rākau ka tahi, o tēnei mea te whare tū taua ka rua. Anā, kua, hei, hei, hei akoako ake nei, ā, ka tae mai te rōpū Manutaki, Ā, mai tēnei taha, ā, ka, ka kuhu atu, ā, mā te pahi rā, ā, ki te, ki te papatūwaewae hei, hei ako ake nei. Ā, heoi anō, ko te pātai ia e rere ana i tēnei wā, ā, e pēea nei te pānga, ā, o Pāpā Pita Sharples ki roto i tēnei, ā, o ngā kapa ōna, ā, ka tahi, ka rua, ā, ka, ka pēhea nei te wairua e rērere ana A i tēnei wā, mō tēnei kapa, ā, ka tū tuatahi mai ki mua i te, i te aroaro o te, o te tuatini o te tuamano, ā, ka tae mai ki konei ki ngā motu mō te matatini i tēnei tau.
Tika rawa atu, ā, ko te rōpū Manutaki tērā hei matakahi mō tātou i tēnei tau, me te aha, ko te hirahiratanga o taua rōpū anō hoki, ko reira ko te whānau Kershaw ki roto i taua Nā rōpū, ā, nō Ngāti Ruanui taua whānau, nō reira he hononga ā-whakapapa hoki tā rātou ki konei, tō rātou ki konei. Nō reira, e mihi ana ki te haepapa nui ki runga i aua po, i ō rātou pokohiwi, nē. Āe rā, ko rātou te kapa tuatahi, ā, nō reira, kāore kore e rongo ana rātou i tētahi, ā, wairua, ā, me, i a koe e kōrero ana mō te haepapa, āe e tika ana. Heoi anō e te whānau, he. He maha noa ngā kapa ka tū i te rā nei, ā, hei ākuanei kōrero e pā ana ki ērā kapa. Engari, e tika ana kia haere atu ki a koe, kia toro atu i te rākau kōrero ki a koe e te kawa.
Ā, kia ora e whatea, kia ora kōrua, otirā kia ora tātou e te iwi. Āe, kei konei ahau, kei te koko a te Tiriti o Kaimata, kei te KTC, ā, kei muri i ahau i tēnei wā. Koinei ko te wāhi, ā, ka tae mai ngā kaiwhakahaere toa, ngā stores, ā, tērā, ā, ngā kaitūao hoki, ko ngā wātene Māori me ngā ringa hāpai o tēnei kaupapa hoki. Ā, i tae moata, mai te, te, te nuinga ki konei, ā, ki Pukekura, ā, ki te whakarite i a rātou anō, ā, mō tēnei rā nunui te rā tuatahi o ngā whakataetae ki konei, ki Pukekura, ki Te Matatini o Te Kāhui Maunga, e taetae tonu mai ana ētehi o ngā kaitautoko, ā, kei mua i ahau i tēnei wā, e taetae mai ana ētehi o ngā kaitūao hoki, ā, ki konei. He ataahua te kite, me te hīkaka hoki, te, he ataahua te kite i te hīkaka o te hunga, A kōingo nui ana, hiahia nui ana ki tēnei mea te kapa haka ki tēnei wāhi o Pukekura.
Carl's right here now. Tēnā, tēnā tātou, tēnā tātou te whānau kua tūhono mai a Carl Ross, a Te Upoko o Te Matatini, tēnā koe. Tēnā koe, pē ana. Pē pai ana.
Um, how, your whakaaro on The Te Matatini so far? Oh, he tino hariko taku ngākau, ko kite ana ko tae mai ngā motu katoa uh, ki Taranaki nei. Mm. Uh, he tino hariko ana rātou, ko kite i a rātou uh, mahi i te pōhiri. They just can't wait to get those kaihaka, you see them there raring to go. Mm.

practice late you're gone. Tika, tika. You know there's someone waiting behind you to take your space. Hey? And they'll just take it, yeah. Koia, o ai te pāpā, e mihi ana ki a koe i runga i ēnei kōrero kua tohaina hei kai ma te motu. Um, thank you so much and what a responsibility, engari e mihi ana ki a koe. O tēnā koe e te tuhine. Uh, o tira, ka tuku te rākau kōrero ki a koe, Shaq.
Mōrena kōrua, otirā tēnā tātou katoa, kei konei ahau kei waho ki te KTD i tēnei wā, ā, engari he aho rerekē tēnei mōku, tēnei āhuatanga, ā, e, i ngā tau ko pahure, ā, ko kī i tēnei wāhi i ngā, ā, tini tāngata, heoi anō, i tēnei ata, ko ngā motokā anake, nā reira, kua kite nei au i ngā wēne o ngā kaiwhakawā, ngā wēne o ngā stalls, ngā pakihi me kī, ā, ko ētahi o ngā whānau kei te uru mai ki roto ki te whai he wāhi noho, kua kite ai ētahi o ngā whānau e mauri mai ā rātou tohu, ā, hei whakanui i ā rātou whānau e tū ana ki te matatini i tēnei wā. Ā, he karanga tēnei ki a Bree nō te whā, ā, nō te rōpū Manutaki ka tū Hei te tuatahi, kei konei tō whānau, ā, kei konei tā rātou tohu mōu hoki, nō reira, kia kaha tō tū ki runga i te ātamira Bree. Ā, heoi anō, e tau pai haere i tēnei o ngā wā, kei te taetae mai tonu ētahi o ngā whānau, kei konei ngā kaihāpai, ngā ringa hāpai o tēnei kaupapa e manaaki nei i te tini marea ka utaina ki runga i a Pukekura i tēnei ata.
Tēnā koe Shaq, e mihi atu ana ki a koe i ērā whakamārama me te aha e kite ana tātou i ngā whānau e taetae mai ana ki konei, ā, e whai tūru ana ki mua i te ātamira me te mōhio hei te hauroa i te waru karaka i tēnei ata ka tū mai, ā, ko te kapa tuatahi o te rā, te kapa tuatahi o te whakataetae ko te rōpū Manutaki mai i Tāmaki-makau-rau. Heoi anō e hoa! Ā, ko te rōpū tuarua tētahi o ngā rōpū nō te hau kāinga, nē? Tika, tika rā, ko Te Kuranui o Paerangi, ā, ka tae tuarua atu ki te Papatūwaewae me te aha, ko rātou hei matakahi i te tēnei roherohenga o te kāhui maunga i tēnei wā, me te aha, ko te tū tuatahi tēnei o taua kapa. Ā, me kī, ko rātou pea ngā pikitūranga o tērā kapa hoki, o te matapihi, ko rātou hoki i haka ki roto i te reanga mōrehu o Rātana. Nō reira, ehara i te mea he tauhou tēnei kapa haka ki tēnei papa tū waewae, engari anō koinei te, te tū ōkawa tuatahi o te kura nui o Paerangi, me te aha i hono atu au ki a rātou i, i ngā wiki tata nei, kia kōrerohia kua pēhea rā tēnei terenga mō rātou, anei rā tērā pūrongo.
I timata ake i runga i te whakaaro o tō mātou reanga, te ranga takapu, kia kotahi mai ai tātou ki te para i tētahi huarahi hou. I a tātou e kimi ana i tētahi paerangi hou, I runga i te wawata, ka noho mai tēnei kapa a Te Kuranui o Paerangi hei kauaka kawe i ngā whakaaro, i ngā ariā, i ngā wawata nui o te ranga takapū o tēnei kāinga. Tino harikoa Miki, ae nga kare aroto, yes, maha nga kare aroto ki roto i ahau. Maringanui Miki, ana ki te tu ki to ratou taha, whanau Whanau maha ki roto i tēnei rōpū, ana, tēnō Maringanui. Ko te kaupapa o Te Kuranui o Paerangi puāwai mai i ngā kaupapa maha. Ētahi o mātou he uri nō te kapa o Te Matapihi, ētahi o mātou he uri nō te kura nei nō Kōkōhuia. He ara noa tēnei i te kapa haka, engari he whare wānanga hoki, e waka nui nei i ngā kaupapa maha o te ao Māori, atua Māori mai, reo Māori mai, tikanga Māori mai, ā, kapa haka mai anō, ā, nō reira, Ko te ao Māori tēnei, mīharo pai mātou i whai wāhi atu mātou ki Te Matatini me te mōhio ko tēnei Te Matatini Mātahi o Te Kura Nui o Paerangi i tēnei tau and mīharo katoa mātou ki te āhuatanga kei te kāinga tonu. E haere atu ana mātou ki te whakakanohi i tēnei taiwhanga o tātou o Te Kāhui Rere, Ngāti Rangi, Whanganui, Ngā Wairiki, Ngāti Apa, Ngā Rauru Kītahi. Nō reira, Ko te taumaha e noho ana ki ngā pokohiwi o te kapa i tēnei wā, ko te haere me te tutuki i te āhua ki te whakakanohi i ērā iwi o mātou, ā, mō te āhua ki te whakataetae, you know, he ihuhupe mātou, ā, e haere atu ana i runga i te ngākau whakaiti, ā, me te mōhio ko te ika iti tēnei e kauhoe ana i te puna nui.

Ko te aroha tērā anō hoki e rere ana ki tērā kapa haka me te mōhio ia ko rātou e noho tonu ana i raro i te parekawakawa i te rironga o te kahurangi a Tariana Turia i te tīmatanga o tēnei tau. Nō reira, ā muri ake i te uakaraka rātou ka whakaeke i tēnei papatū waewae Engari taihoa ērā kōrero, kia mokowhiti atu tātou ki a Shakayla Alapaki Andrews, ā, kia kite he aha rā ngā kōrero huhua o Te Waipounamu.
Nō reira, neke atu i te 40 tau kua tū te kapa haka o te ahikāroa hei kapa ki roto i Te Waipounamu, otirā ki te whakataetae o Te Matatini. Heoi anō, i tēnei tau, koinei te wā tuatahi ka utaina mai ko te reo, ko te mita O Kāi Tahu ki runga i te ātamira. Anei ko taku whānau, arā, ko Tahi Kā Roa.
Te Ahi Kā Roa Kapa Haka mātou e whakakanohi ana i Kā Pākihi Whakatekateka o Waitaha. Kei te pā o Rākaihautū mātou e whakaharatau ana. Nō te tau 1993 tēnei kapa ka huataki ake, ā, ka mutu, ehara i te mea he kapa whakataetae i ērā wā, nā Uncle Tauira rāua ko Aunty Rangi mā tēnei kapa i whakaara ake, ka mutu ko te whānau Parata me ngā hoa i tērā wā.
I te tau 2001 Whetū. I tīmata au ki roto i tēnei kapa, 17 taku pakikē and 38 ahau inānei. Kāore au te maumahara tēwhea tau i tīmata ai taku whānau, engari au e tamariki ana, taku māmā i roto i ngā, ngā rārangi. Nō muri mai te tū ki Tāmaki, ko Uncle Tauira tērā i hoatu te korowai ki a Thomas. He iwi tōtara o Ahirua! He ahi tāro! Ākina!
Ko te wairua o te ahi karua e whitawhita tonu ana, ā, e whakamānawa ana ki ngā kaiako o mua. Ko tauira tērā, Anti Rangi mā. Taku tino whaea o te ao, taku māmā, taku māmā o Te Ao Haka, ko Hāni Huata tērā. This style was way more active. Myself and Horoz, we started out, we were the young ones. and now we're the aunties. And ka rongo te tinana i ngā mahi katoa. Eke te taumata o ēnei aunties and you know we're just trying to keep up with the young ones basically.
Toru!

Nā reira e rere atu nei aku mihi, aku ōwha ki taku kapa o te ahikāroa, ka tū rātou hei te rima pahī i tētahi karaka i tēnei ahiahi. Kurirake ihoa mā.
Tēnā koe Shaq, otirā e tautoko ana i ērā mihi ki tō kapa. A me nga kapa ka tu i te ata nei. E hoa ma, ki kaupapa ke atu, a no na po nei tutu ai te puehu a ki roto o te rohe o Te Arawa waka, a ki roto kakahi. A i tae mai a nga karere i na po tona 80 ki te 100 a o te ope pirihimana i haere atu ki tera wāhi whenua ki te taha o te roto kia panaia ngā iwi kāinga e noho ana i tērā pito whenua me te mōhio e rongo ana rātou i tērā mamae. Ko rātou, ko tā te iwi, he manaaki, he ārai, he kaupare i ngā mahi hangahanga o tērā takiwā, engari. Ā, hei āta wherawhera, hei āta wānanga i tērā take, kia kōrero atu tātou ki a te kawa. Te kawa, ko koe tētahi o ngā kairīpoata kua roa nei, ā, e āta whaiwhai ana i tērā kaupapa. He aha te tino take o te iwi kāinga ki reira?

Ai rā e te iwi whānui, koia rā ko ētahi o ngā ataata i puta inā pō, i tērā tutū ngā puehu ki roto kākehi. Heoi anō, kia tōaitia taua pātai, kia toro atu A te pātai ki a koe e Te Kawa, ko koe rā tētahi o ngā kairīpoata e whaiwhai ana i tērā take nui ki roto o Rotokākahi. Tēnā, whakamāramahia mai te te tino take o o o te porotū.
Āe, āe, kei te whakahē ngā ngā uri o Kōrā, ngā uri o Te Rotokākahi i ngā mahi a. Kāpā e hiahia ana te te whakamahi ki ki roto i tēnā o ngā o ngā awa, tēnā o ngā roto o te roto kākahi. Ko tētehi o ngā uri, ā, e tū ana, o ka tū hei tēnei, hei tēnei ahiahi, ko Tūhourangi Ngāti Wāhiao tērā, he kapa tēnei a Kua Roa, ā, e e tū ana ki ngā kapa haka o Te Matatini, ā, he tautōhito ki te ao kapa haka, anei. A Tuhourangi, Ngati Whakaari tu atu i te kapa aiwi tēnei mea mātau i te kāinga, Tuhourangi, Ngati Wāhiao, me pēhea hoki.

Te whai hononga ki tēnei taha ōku, te whakawhanaunga ki ōku kaihana, ki ōku pākeke, ki ōku matua kēkē anō hoki. He mauri o Rongo. He maha ngā rangatahi i tēnei kapa, kare au te mōhio i ngā nama, engari he whaitikiti i ngā rangatahi, kei te kite, kei te oro tonu te aka i te ao nei. i tēnei wā.
Ā, koirā ko te kapa, koirā ko ngā kōrero a te kapa o Tūhourangi, Ngāti Wāhiao. Ā, hei te 17 miniti hipa i te rua karaka, ā, i te ahiahi nei, ā, ka whakaeke ai, a tēnei kapa ki runga i te papa tūwaewae, te papa whakanekeneke ki konei ki Te Matatini o Te Kāhui Maunga.
Tūhourangi Ngāti Wāhiao Haramai tētahi āhua me te hīkaka pai kia kite i taua kapa haka me te mōhio ia ka ora i roto i ngā whakareanga e pihi ake ana nō reira Te Kawapāore e mihi ana ki a koe i ērā i tērā o ngā kaupapa A kia tahuri ake tatou ki a Michael ināianei i tōna tikanga kua tīmata te taetae mai o ngā kapa haka ki konei nō reira Michael ko wai rā kua tae mai?
Kia ora mai rā Regan, otirā kia ora, kia ora hoki mai rā tātou katoa. Hoki mai ki au ki te papa rēhi hōihō, te taunga papa rēhi hōihō i tēnei wā. Ā, ka tae anō ka tae mai a te kapa haka o te rōpū manutaki i tēnei wā, Hanez, can we just get a, please get a quick, um, just a glance of it, ā, i tēnei wā kei te, ā, nuku atu te tīma nei, ā, ki te papatūwaewae i tēnei wā, ā, he karakia i taki, ā, he kihi, he awhi, ā, ā, i, i pā atu, ā, i whakawhanaunga hoki rātou ki a rātou anō kia kite ai rātou, ā, i te hua o ngā mahi, ā, o roto i ngā marama kua taha ake nei. Koinei tētahi o ngā rōpū, ā, pakeke rawa, ā, o Tāmaki Makaurau ka tahi, ka rua, ā, kei te rongo au i tētahi wairua hikaka, wairua āmaimai, heoi anō, he wairua hihiko anō hoki, ā, i tēnei wā, kei waenganui i tēnei kapa. Anā, kei te kite mai nā koutou, kei te Kei te hīkoi haere atu te kapa nei, ā, ki te papatū waewae, ā, me te manako ia, ka eke, ka eke, ka eke te rōpū manu taki.
Tēnā koutou hoki mai e te iwi. Ooh! Kei konei mātou, kei mua i te atāmi rā e taetae tonu mai ana ko ngā whānau ki konei ki Pukekura. Heoi anō e te whānau, kia hoki atu rā tātou ki a Te Kawa, me te mōhio ka tū mai ko te rōpū tuatahi o Waikato i tēnei rā tonu.
Ae, kia ora mai tatou e te iwi, ae. Koinei ko tetehi o ko te kapa tuatahi o te whare haka o Tainui ka eke ki runga i te papatūwaewae me te aha e eke waewae tapu ana te pae kahurangi ki runga i te papa o te matatini. Kua riro a ma Jay Wilson raua ko Hinurewa Poutu tenei kapa hikaka, tenei kapa rangatahi hoki. E ārahi anei te pae kahurangi?
Ahakoa he iti noa, he pounamu, he. Ko te mea me aro tuatahi ko te nuinga o ngā wānanga kei roto i te reo, he reo rua rānei, ā, nā reira koia te mea tuatahi. E rerekē ana. Tuarua, ka tae mai mātou i te Atarei, kotahi anake te kai ka tunua, ērā tū mahi e mea mīaro me te mea ko waka ngāwari ake i ngā āhuatanga mō te whānau.
Ko taku tūnga tuatahi tēnei ki Te Matatini, ā, kua roa au e hiahia ana ki te tū, ā, ka mutu, ko te pai o tēnei o ngā kapa me tēnei o ngā tau, Ko te tūhonotanga o aku kāwai e rua o Tainui, ā, e hoki atu ana ki te kāhui maunga, koirā pea tētahi o ngā tino take i toko ake te whakaaro kia whakatinanatia tērā hiahia kua roa e kōingotia ana e au. Ahakoa he iti noa.

Āe, āe, ko Ataahua te kite, tēnei kapa hou, tēnei kapa hou kua ka whakaeke mai nei ki runga i Te Matatini o Te Kāhui Maunga. Hei te haurua mai te toru karaka i te ahiahi nei, whakaeke ai tēnei kapa ki runga i te papatūwaewae o Te Matatini. Kia ora tātou.
Tēnā koe Te Kawa Pāora i ērā o ngā kōrero, otirā, miharo pai katoa te rongo ko Hinerewa e tū ana ki te Papatūāua i runga anō i te mōhio ko ia kua roa nei e kauwaka ana i te reo Māori. Nō reira, he āhua kitenga hou tēnei i a ia ki te Papatūāua i tēnei tau me te aha ko Te Matatini Tuatahi. Nō reira, e mihi ana ki tērā āhuatanga Ki a Hinerewa i runga i tērā. Engari, he kapa aka anō ka tū i te papatūwaewae i tēnei rā anō te Waipounamu, nō reira he whakawhānui ake i ngā kōrero ka tahuri ake ki a Shakayla.
Kua roa ana e te whānau Waitoa, arā, ko Kōka Merita rāua ko tōna tungāne a Hohepa Waitoa tērā e ārahi, e arataki ana I te kapa haka o Ngā Manu a Tāne ki Waitaha. Heoi anō, i tēnei o ngā tau kua heke te tokorua nei mai ngā tūranga kaitātaki, arā, kua hoatu te mauri ki te tokorua kua pakeke mai i roto i te kapa nei. Anei taku manu, arā, ko Ngā Manu a Tāne.

E parakatī ana mātou ki tō mātou tau matua, ana, ko te whare nei, ko te whakapūmaitanga, ko te whenua, ko te ōpā waho.
I hua mai te whakaaro mō te ingoa i te tau 2005. Ana, e whakarite ana anei tētahi kapa nō ngā mātāwaka, nō ngā iwi katoa, engari e noho ana mātou I te pūāhurutanga o Ngāi Tuahurere, o Ngāi Tahu hoki. Tekau mā iwa ngā tau ināianei.
Ka tīmata mai au te kapa nei i te wā tekau mā ono o taku pakeke. Ko ngā kaiwhakahaere o te kapa nei ngā tāngata i whakatipu i au i roto i tēnei hāpori. Ka mai kia rita.
I've been raised in haka all my life, I've been under the leadership of Joe and Melissa since high school and it was whānau that drew me here and it was whānau that kept me here. Nā reira, 19 tau ināianei e noho ana ki tēnei o ngā kapa.

Ka topa atu rā aku mihi maioha ki ngā manu a Tāne, ka tū rātou, ko rātou te rōpū whakamutunga o te Rāngi Tuatahi ki Te Matatini 2025, whai muri i te kapa haka o Te Whānau Apanui. Nā reira, te rōpū whakamutunga e hoa mā, Kureraki, Ngā Manu a Tāne.
Tēnā koe Shakela i ērā whakamārama, otirā e te iwi. Kua huakina ngā kēti. E kite ake ana tātou i konei i Pukekura kua taetae mai te tini a ngā rau tāngata me wā rātou whāriki, Wā rātou pēkekai, me wētahi bean bags hoki, ā, me taku mōhio, ā, e tatū mai ana ko ngā pahi e kawe atu ana, e kawe mai ana, ā, i ngā kai haka, ā, ko te kura nui o Paerangi. E hoa, he rangi nui whakahirahira tēnei me te mōhio, ā, ko tēnei te rā tuatahi, ā, kua kite ake tātou i wētahi pūrongo o ngā rōpū kātū, ā, ko wai atu kei te rārangi, ā, Kei te rarangi i tēnei rā, ka tū. Hai tika tonu. I tēnei ata tonu, ko te kapa haka o Ōpōtiki Mai Tawhiti, me te kawakawa nui, kāre e kore ka rongo ki taua Papatūwaewae. I kite i rā roimata i te pōhiri inanahi rā, nō reira, koia pea tētahi tino kitenga i tēnei rā, ko te nui o te parekawakawa, otirā, ko ngā kaiwhakaihuwaka o tērā atu matatini, ko Te Whānau Apanui hoki tērā, ka tū a te ahiahi nei. Nō reira, he rangi nui e kainamu mai ana.
He rangi nui hoki, me te mōhio, ko Te Tai Tokerau hoki tērā ka tū i te rā nei, ko te uri manumanu o Ngāti Whātua, ka mutu, ko Hātea, ngā reo rōreka o Hātea kapa haka, nō reira, e mihi atu ana ki ngā Uri o te Taitokerau, ka atu i te rānei, heoi, ā, ki tō titiro, ā, ko e atu pea wētahi o ngā kapa, ā, ka tū i te whakataetae nei me te mōhio, he tuatahitanga, nē? Āe, he, he, well, he nui, 55 ngā kapa haka. Nō reira, tōna whitu, tōna waru rānei ngā kapa haka hou i tēnei tau, ā, me te huhua hoki o ngā kōrero ka puta. Nō reira, E mihi ana ki taua āhuatanga, nē? E kite ana, e tika ana, he haepapa nui me ngā marama e whakapeto ngoi, e whakaheke werawera ana ngā kapa kia tū ki runga i te papatūwaewae i tēnei rā. E hoa mā, taipakeke mai, tairangatahi mai, taitamariki mai, kua tae mai te iwi Māori. Ha! Ehara e te iwi Māori anake, engari e kite ake ana au i ētahi tauiwi hoki, nō reira, e mihi ana. Ko te kotahitanga te whai, nē? Ko te kotahitanga tērā. Ko tētahi anō ka pahaka ki roto i a mātou o te uru, ko te whirikōkō Rangitāne, he tuatahitanga tēnei mō rātou, ā, ko tēnei te kapa haka tuatahi ka whakakanohi i a Rangitāne o Manawatū. Nō reira, ko rātou ka tae tuatahi atu ki te papatū aua i tēnei rā anō hoki. Tēnā koe, e te iwi. Ā, kia kaua e haere tawhiti, ā, kei konei mātou e pāpāho ana, e, e, e whakahīkaka ana i te iwi i mua atu i te kapa tuatahi ka tū. Heoi anō, ā, kia hoki atu ki a koe e te kawa e whanga mai ana.
Ā, kia ora rā e hoa mā. Āe! Ā, ka whakaeke mai tētehi kapa anō o Tainui waka ki runga ia i Te Matatini o Te Kāhui Maunga. He kapa tautōhito tēnei, ā, ko Te Pou o Mangatāwhiri tērā. I whai wāhi atu mātau o Aukaha News, ā, ki te marae o Te Motu, arā, ki Tūrangawaewae, i reira plakatihi ai tēnei kapa, anei Te Pou o Mangatāwhiri.

Taku tū tuatahi i te tau 2023 ki Te Matatini.
Ehara i te mea ko ngā whakataetae te kaupapa matua, taunakihia te Arikinui Te Ataarangi Kaahu kia ara mai tēnei wāhanga, ko te wāhanga haka,

Ko ngā hītori, ka akona i a koe i raro i ngā, i raro i tētahi kapa pakeke.
Ka haongia te, ngā ika, te rāngai ika, ka tōtō mai ki roto i ngā kaupapa o te iwi. Ki te kore he, he kaupapa ā-iwi, he mau mauā te whakataetae.

I te papatūwaewae ki konei ki Te Matatini o Te Kāhui Maunga.
Tēnā koutou e te whānau hoki, hoki tonu mai. E taetae mai ana ko ngā whānau, ko ngā apataki, ko ngā haka nuts, ngā aha atu, ā, ki te whai tūru, ki te whai wāhi e pai ai tā rātou mātakitaki. And I'm joined with one of my whanaunga from Te Tai Tokerau. Kazi, kei te pēhea mōrena? Mōrena, e pai ana. Tua, kei te ora. Tuatahi tō ingoa, o karanga iwi? A, ko Te Waiarene pea tōku ingoa, he uri tēnei nō Te Tai Tokerau, otirā, Tapu Ika anō hoki. So some might think that you came from a far way up in Te Tai Tokerau down here to New Plymouth, but you didn't, eh? No.
I come from Perth. Perth, Western Australia. And so how, how, how has that been?

Tēnā koe.
E te whānau, it's all hype here. Kei te rongo i te wairua hīkaka, ā, ngā kaimahi, ngā kaihaka, ngā nannies, ngā mokopuna, ā, e rongo ana i te wairua. Heoi anō, tēnā koe, e mihi ana, all the best. Manawa mai tawhiti, eh? The group to watch out for. Tūwits! There we go e te whānau, ā, e rongo ana i te wairua hīkaka, ā, me te mōhio. Ngā rōpū nō Ahitereiria, Me whakaaro i ērā momo kaupapa te kohi pūtea e hia manomano tāra kia pai ai tā rātou haere mai ki konei, ā, ka mutu, ā, kia haria mai ko te whānau, ko ngā kaihaka, ngā kākahu, aha atu, aha atu. Heoi anō, e tatari ana au, thank you, you are free to go. Ka kite!
Aroha mai.
Ka kite, tēnā koutou e te whānau, manawa mai tawhiti e te whānau, Western Australia from Perth. Oh, hātekehi rawa. Ka mutu pea, e. Koia te painga o te Matatini e totō mai ana i ngā uri o te ao. Ehara i te mea nō Aotearoa noa ēnei kapa haka engari nō te whenua moemoeā anō hoki. Ko te taukaea pea mō rātou hei tūhonohono ki tō rātou ao Māori, nē? I a au e kōrero atu ana ki tērā whanaunga ōku, e ētahi atu o rātou he Te Tai Tokerau e noho ana ki Western Australia, ki Perth, ā, nō reira, e rongo ana i te aroha ki tō rātou ao haka, ki tō rātou Māoritanga, ā, otirā ki te hoki mai ki te kāinga. Heoi, i a tāua ka titiro haere ki ngā whānau, Ā, kua taetae mai, e tino kite ana i te tokomaha e whai tūru ana, e whai wāhi ana me te mōhio, he, he momo amphitheatre tēnei, he bowl, ā, nō reira, he, he pai. E, e, e noho ana ngā iwi kāinga ki runga i te papa, i runga i te karāhe, Ā, e kite ana i ngā whāriki me wērā momo āhuatanga, he, he neiti rawa, nē? Āe, tika tonu, tika tonu, me te mōhio ia, ka tīmata te kapa tuatahi a te haurua i te waru karaka i tēnei ata, ā, nō reira, kei te tino taetae mai te marea i tēnei wā, ko ētahi kei te oma ki mua, ā, ko ētahi kua hipa pea e te pahi, engari kei te tae tonu mai te marea ki konei kia kai i ngā kai i te hākari nui o Kapa Haka. Me te aha, ā, ka tip, i mua atu i te, ā, rōpū tuatahi, ā, ka tae mai ko te hau kāinga, ā, ki te tuku i ngā karakia, ā, ka pērā rātou ia te rā o te whakataetae, nō reira, e tika ana kia mihi atu ki te hau kāinga e pupuri ana i te mauri o tēnei whakataetae me wērā āhuatanga. Heoi anō, kua tae te wā kia hoki atu, hoki atu rā tātou ki a Te Kawa e whanga mai ana. Kei hea rā koe e hoa?
Kia ora mai anō tātou e te iwi ai kei konei kei taku taha ko Joe Vera nō Tainui waka ā kua hu i hūnuku ia ki konei ki Ngāmotu 16 tau ki muri ā kua tae mai ia ki Te Matatini ki te āwhina ki te awhiawhi i tōna tuahine i tōna tuakana i tōna teina tēnā koe e whai mō te whai wāhi mai ki a mātou ā talk to us well, how, how is it like you know um, having Te Matatini here in Ngāmotu well I've been amped up for a while for it to have

Kia ora. Kei a koe te waehoa.
Te Kawa Paora, tēnā rawa atu kōrua i ērā kōrero nō te ata nei, kōrero tahi ai a Te Kawa Paora ki tō tātou apataki, nō reira e mihi ana ki ērā kōrero. Otirā kei te hunga pīkoko ki te kapa haka, kei ngāi taringa pīkoko ki te kapa haka, Tēnā, tahuri atu ki a Whakaata Māori, a Te Waru Karaka, tīmata ai te pāhotanga motuhake mō Te Matatini ki Whakaata Māori, otirā mō Ngāi Taringa Pīkoko, ko Te Korimako o Taranaki tērā ka pāho i ngā āhuatanga o Te Matatini mō te roanga o tēnei wiki. Umm. Me te aha, ko, ko ngā kaiwhakataki, ā, ko Peata Melvin, ā, ko Julian Wilcox, ā rātou ko Orīni Kaipara, mā rātou e kawe ake i ngā kapa mō te roanga atu. o tēnei rā. Heoi anō, e te whānau kia ū tonu mai. Ināinei kia mokowhiti atu rā tātou ki a Michael Cugley e whanga mai ana. E Michael, he aha ngā kōrero kei a koe?
Kia ora mai rā Whati, kōrua tahi ko Regan e taki nei i tēnei pāhotanga, i tēnei ata. E mihi ana ki a kōrua, ā, kei konei, kua puta māua ko taku kaikāmere ko Hineas i te kēti nei, kua aukatihia te rikoata i ngā kapa ka whakaeke atu i te pahi i tō rātou taenga mai. Heoi anō, kua kite rā tātou i tētahi wairua hikaka, i tētahi wairua hihiko kei waenganui i ngā kapa katoa, katahi anō ka wehe te Hāhi Rātana i ō rātou nei wēne, ā, me te mihi anō hoki ki a tātou o Whakaata Māori e pāho nei i ngā kōrero o te wā. Anā, kei te rongo au i ngā. i ngā wairua rerekē, ka, ka, ko, koinei taku matatini tuatahi e pāho atu nei i tēnei wā. Nā reira, kei te rongo au i tētahi wairua kāore anō kia rangona i tēnei wā. Ā, ko, ko, ngā, ko ngā wātene Māori tērā e whakapau kaha ana, e whakaheke werawera ana ā, i tēnei ata ki te tutuki pai i ngā mahi. ā, kei mua i te aroaro mō rātou, kāore anō tēnei rangi kia tīmata, heoi anō, ā, kei te, kei te kite ai tātou, ā, kei te kite ai ahau, ā, i te, i te whakaheke werawera o ngā mahi, ā, kua tutuki i a rātou i tēnei wā tonu nei. Heoi anō, ā, kei te whakawhiti atu, ā, ki ngā kapa, kātahi anō, ā, te kapa haka o te kura nui o Paerangi, ā, te kapa tuatahi, Ā, nō roto mai i tēnei takiwā o te kāhui maunga ka, ā, ka tae mai, ka tae anō rātou ka tae mai, ā, me te manako ia, ā, ka, ka whakakanohi ana, ā, ka whakakanohi atu ana, ā, rātou, ā, i te mana me te tikanga, ā, o a rātou nei, ā, o, o ā rātou nei, o tā rātou nei hapori me kī, o tā rātou nei takiwā o te kāhui maunga e tū nei. E mihi ana, e mihi ana.
Michael, tērā ia te kōrero, he kāhui maunga, he kāhui tipua, he kāhui wairua. Nō reira, e tika ana kia rongo koe i taua nā wairua i tēnei kaupapa nui whakaharahara me te mōhio kāre e kore te nuinga o tātou e rongo ana i taua wairua anō hoki. Tika. E te iwi, kia ū tonu mai hei whakamōhiotanga, hei whakamahara hoki i a koutou. ā, e kawe atu ana mātou i ngā kōrero o te wā, ā, kia whakarite atu rā tātou katoa, ā, i mua atu i te mātakitaki atu, ā, i te kapa tuatahi, ā, kaua e wareware ko te kapa tuatahi, ko te rōpū manutaki, hai te haurua i te waru, ā, tū ai rātou ki muri. Ki konei, kei konei te wāhi ka tutū ai te puehu. Ka haka i te haka, ka mahi ngā mahi a Tāne Rore, a Hinereihia, nō reira, e rongo ana au i te hīkaka e te whānau. Heoi, kia whakawhiti atu rā tātou ki tō tātou manu nō Te Waipounamu ki a Shakela.
Hoki ora mai e te whanau. Ko Piri mai tetahi o aku whanauka mai te Kaeka, ara, ko Tahu ki Porou. Ko, kei te mau ia i te tohu o Whangara mai tawhiti. Engari kei te whanauka, kei te pehi aku i tenei wa? Ae, kei te noho ora mai, ae, kei te hihikaka mo te rangi nei, a, otira mo te wiki katoa. Na reira, i pakeke mai koe i roto i te wai pounamu, um, how does it feel, kei te mau koe i te tohu o, um, Whā ngā rā. Kei te pēhea tērā āhuatanga ki runga i a koe i tēnei wā? Well, āe, ā, i hunuku au ki Tūranganui-a-Kiwa i tērā tau, um, hei tauira ki Toihoukura, engari ko te hononga tērā o Taupōtiki ki Porourangi, um, he hononga um, āio me kī. Nā reira, ki au nei, he, kua tau tōku wairua ki Tūranganui-a-Kiwa, ko te Tairāwhiti tōku kāinga tuarua i tēnei wā, engari, āe, ka hoki ōku mahara ki tōku whānau ki Te Wai Pounamu, Ā, he hononga tā ngāinga e kore e motu. Ka pai. Nā reira, koinei te toki e te whānau ki te waihanga i ngā poi, engari ko whakatahangia tērā mahi mō tēnei wā. Nā reira, kei te aha koe i tēnei wā ki te Matatini? Ho, ki te Matatini, ko au tērā tētahi o ngā, ngā kaihaka, e, tētahi o ngā kaihāpai i te rōpū, um, and, āe, kāre i tū, ā, ki te whakahoko atu i ngā poi i tēnei o ngā wā, engari ko Potiki Poi tērā e tonu, e noho ora tonu ana. Ā, ki Ngāruawāhia i tēnei wā. Oh, kei Ngāruawāhia i tēnei wā. Oh, kau e wareware te whānau, kei Ngāruawāhia, Pōtiki-pō i tēnei wā. Engari, ko wai ngā kapa e pīrangi ana koe ki te mātaki atu i ngā kapa o te rāwhiti? Hā ngā kapa. Oh, atu i ngā kapa o te rāwhiti. Oh, well, e te pīrangi au ki te kaha tautoko i tōku whānau nō Te Wai Pounamu. Kare, ia, ko au tērā, kei korā ki te mātakitaki. Otirā, tērā pea ko tētahi, ko te kapa o Muriwhenua, he kakana toki ngākau ki te kitea a rātou. Otirā, ko te katoa, ei, ko te kaupapa te mea nui. Āe rā, tautoko ai ngā kōrero, ko te kaupapa te mea nui, nā reira ka waiho au i a koe, ka piri. Koe ki tō whānau anō engari e mihi nui ana ai kei te mau ia te tohu o Whāngārā. Whai pounamu ki te nōta e te whānau. Ka hoki te mauri ki a koutou. Mauri ora.
Tēnā koe Shakela i ērā kōrero e te whānau. Kua tae mai tētahi manuhiri mōtuhake rangatira rawa atu. Tuakana David Jones, tēnā koe. Tēnā koe.
Kua tae mai te iwi. Ngā iwi, ā, kōrero mai, e rongo ana koe i tērā wairua, nē? Āe, e rongo ana i te wairua pai. Inanahi rā i tū te pōhiri me te ātaahua o te kawe o te pōhiri, kua tau te mauri. Koira te āhua e tino kite ana i tēnei whenua o tātou. Ā, he kaupapa, he haepapa nui tāu, ā, me te mōhio, haka translate, tētahi o ngā tino, ā, āheinga mō te hunga kāore e mōhio ana ki te haka, ki te reo Māori hoki. Whakamāramahia mai tērā āhuatanga. Ā,
i te wā e haka ana ngā kaihaka ki runga i te papa whakatū waewae, ko tāku he whakawhiti reo i ia kupu ka whakapākehātia, mēnā kei te kōrero te tangata, ka whakapākehātia kia mōhio te marea he aha rā ngā kōrero, ā, he aha rā ngā waiatanga haka e haka ana e te hunga ki runga i te papa whakatū waewae. Ā, me, mēnā ka tere te haka, me tere te whakapākehā, ā, mēnā ā, ka, ka rere te, te waiata, me pērā hoki te āhua o te whakawhiti i te reo.
Hea te hua o tērā mahi me te mōhio, ā, kaua ko, ehara i te mea ko te, ko te ao Māori, ko ngā tangata Māori tērā e rata mai ana ki ngā mahi haka, nē? Āe, ā, he nui ngā tāngata, huri noa i te ao, e rata ana ki ēnei mahi. Ā, me te mea anō hoki, ā, ki runga i te matatini e, ā, ka taea tonu te hunga e mātaki ana i konei ki te whakarongo ki ngā kupu i roto i te reo Pākehā, kia mōhio he aha te tikanga o ngā kōrero. Ā, i Te Matatini o mua, te nuinga o ngā kaimātakitaki kaiwhakarongo, ko te hunga i whakarongo ki a Haka Translate. Nā reira, i roto i tērā āhuatanga, ā, āe, he haepapa nui kei mua i te aroaro. Ā, kāore kore, ā, kei te tino hīkaka koe mō ngā kapa o Te Tairāwhiti ka tū, ā, he aha ō matapae mō tō rohe? Ā, Ka eke, ka eke.
Kei taku whakanaunga, e mihi ana ki a koe i whai wā ki a mātou i tēnei ata. Nā mihi. E te whānau, koia rā. Regan, ko tāua tērā. Nekeneke mai. Kia ora. Tēnā koe e hoa. Haka Translate, kāore kore he miharo tērā, nē, kia tere kapo Te hunga kāore e mohi ana ki te reo Māori, ki ngā whakahaere runga i te ātamira. Tika, tika.
Ā, me te aha, e hoa mā, mō Ngāi Pīkoko ki te kapa haka, ko Whakaata Māori tērā ka pāho i ngā āhuatanga haka i tēnei rā. Engari mō te roanga o tēnei wiki, ko ngā kaihautū, ko ngā toki o te ao pāpāho Māori, nē. Nē, ko Orini Kaipara tērā, ko Peata Melbourne tērā rātou ko Julian Wilcox. Nō reira, ngā tino iho pūmanawa me kī, o tō tātou ao pāpāho. Mā rātou, ērā tokotoru, e kawe ake, mā rātou e kawe i ngā kōrero o ngā rōpū, ka mutu, o ngā waiata ka waiatahia me ngā haka ka hakaina, nō reira, ū tonu mai mō tērā pāhotanga tae rawa atu ki te mātangirua, Hei te rā horoi e tū mai nei ka kitea ki tātou ko wai ngā rōpū ka eke, ka mutu ko wai te rōpū ka whakaihuwaka. Heoi anō e te whānau, e kuhukuhu tonu mai ana te hau, ngā iwi kāinga, ngā manuhiri nō ngā tōpito katoa o te motu ki konei, ki Pukekura, ā, hei te haura mai i te waru, ā, ka tīmata te rōpū tuatahi. Nō reira e te whānau.